Gutt, da géife mer lassleeë mat eiser Pressekonferenz nom nationale Virstand vum OGBL. Ech soen Iech e ganz, ganz grouse Merci fir Är Präsenz haut de Mëtten. Et ass nämlech eise leschte Comité national virun de. Summervakanzen, Moien, mir hu grad ugefaang a mir si ganz frou, datt Dir hei sidd, fir dat och ze berichten, wat dat iewescht Gremium vum OGBL fir politesch Prioritéite gesat huet an deem aktuelle Kontext, an deem mer eis befannen. An et ass eigentlech net verwonnerlech, datt mer och de Moie mat der Situatioun a Frankräich ugefaangen hunn. Eng Situatioun, déi eis extrem preoccupéiert. Dir wësst, datt den OGBL politesch onofhängeg ass a sech net zu enger politescher Partei oder där anerer bekennt, mee awer dat net bedeit, datt den OGBL politesch neutral ass, well dat si mer net. Mir hunn natierlech. Positiounen, déi mer verteidegen. Mir hu Visiounen fir d'Interesse vun de schaffende Leit an hire Famillje. Mir hu Fuerderungen, an déi sinn oft am Contraire zu deem vun de rietsextreme Parteien, well déi rietsextrem Parteien oft de Feind si vun de schaffende Leit. Dat gesi mer op europäeschem Plang, dat gesi mer op internationalem Plang, an et ass extrem erschreckend, wann ee gesäit, wat an wat a Frankräich passéiert, well dat bedeit och fir eis, dass et direkt negativ Konsequenzen huet fir all déi schaffend Leit a Frankräich a finalement och fir ganz Europa e schlecht Signal ass. Aus deem Grond huet den OGBL och en Opruff gemat gehat, fir Barrage ze maachen zur Extrême droite. Dat ass. an eiser DNA verankert, dat steet an eiser an eiser politescher Programmatik, dat sinn eis Wäerter, déi mer verteidegen, dat ass dat, fir dat mer all Dag astinn. Mir stinn a fir Gläichberechtegung, mir stinn a géint all Forme vun Diskriminatioun, Hetz an Auslännerfeindlechkeet, mir stinn a géint de Rietsextremismus an da maache mer dat natierlech och an dësem Fall, wou mer e konkreten Opschwong hu vun der extrem Droite. Et ass eisen Optrag vis-à-vis vun de Memberen, an ech soen dat hei ganz kloer, well och mir hu Memberen, déi a Frankräich liewen, wéi Der wësst, ganz vill esouguer, an déi Frontalier sinn, déi all Dag zu Lëtzebuerg schaffe kommen an zu eisem Räichtum hei bäisteieren. Mir hunn och Memberen, déi zu Lëtzebuerg liewen a franséischer Nationalitéit sinn, déi esouguer hei zu Lëtzebuerg wielen. fir hiert Parlament, an déi sinn direkt betraff vun deem, wat decidéiert gëtt, an indirekt oder an zweeter Konsequenz si mer alleguerte betraff vun deem, wat passéiert ass, elo egal wéi, duerch den éischten Tour a Frankräich e Sonnden. Mir hunn eng reell Menace, dass am zweeten Tour eng absolut Majoritéit fir den RN kënnt, an do maache mer Oppositioun a mir ruffen op, do och Barrage ze maachen. Mir wëssen, dass rietsextrem Parteien ëmmer géint déi Projeten, Gesetzer, Reglementer stëmmen, Direktiven, Recommandatiounen, déi eis betreffen, also déi schaffend Leit, all déi Saachen, déi wichteg si fir eis, d'Fro vun de Mindestléin, d'Fro vun de Renten, d'Fro vun de Kollektivverträg, hu mer ëmmer Géigewand vun den extrem rietse Parteien. An duerfir ass et ganz, ganz wichteg, dass mer eis hei alleguerten wieren. A schlussendlech muss een och soen, a mir wëssen dat alleguer, ass dat, wat a Frankräich passéiert, d'Konsequenz vun enger Politik, déi gefouert ginn ass iwwert déi lescht Joren, wou d'Leit ausgeschloss gi sinn aus de politeschen Decisiounen an opgestane sinn a sech gewiert hunn an awer net gelauschtert gi sinn. An dat op esou ville Fronten, an esou villen Niveauen, an dass se mat de Gilets jaunen an de Beweegunge fir d'Kafkraaft vun de Leit ugefaangen an huet schlussendlech mat dem Dossier vun de Rentereform opgehale mat mat ganz, ganz, ganz ville Leit, déi an d'Strooss gaange sinn, déi sech gewiert hunn, déi opgestane sinn an déi awer hei mat Féiss getrëppelt gi sinn. An dat Alles huet dozou gefouert, dass a Frankräich d'Inegalitéite gewuess sinn, extrem an deene leschte Joren, dass d'Prekaritéit vun de Leit gewuess ass, dass vill Jonker frustréiert sinn, politesch frustréiert sinn, dass se Angscht virun der Zukunft hunn, Existenzängscht, dass déi Frustratiounen do an hirem Vott aus drécken a mer en Appell maachen, och un, duerch dat wat do geschitt, un eis Lëtzebuerger Regierung, déi Feeler do net hei zu Lëtzebuerg ze widderhuelen an op d'Leit ze lauschteren an de Sozialdialog héich ze halen an et eescht ze huelen an dofir ze suergen, datt d'Inegalitéiten net weider eropginn, mee au contraire erofginn, well schlussendlech ass et och dat, eng Verantwortung vun enger Politik, dofir ze suergen, datt et de Leit besser geet an net méi schlecht geet, an datt et manner Ongläichheeten a manner Ongerechtegkeete gëtt an net méi. An dat ass eng politesch Responsabilitéit, déi mer erwaarde vun alle politesche Leaderen an alle Länner an eben och hei zu Lëtzebuerg. An et ass wierklech e waarmen Appell un eis Regierung. Dir wësst, datt den OGBL virun de Wahlen an no de Wahlen, villes kritiséiert huet, wat csv an DP an hire Wahlprogrammer an herno an hirem Koalitiounsprogramm stoen haten. A leider muss mer dat elo widderhuelen no der Ried zum État de la nation. Och do hu mer eis schonn dozou geäussert, mee ech rappeléieren, datt dat wat am État de la Nation steet, eigentlech deen dee Gedanken erëmspigelt vun der aktueller Regierung, vun de vun där sougenanntener Trickle-down-Economie, wou mer alles setzen op d'Entreprisen, op d'Economie, op d'Compétitivitéit vun den Entreprisen an an hoffen, datt ënnen eppes eppes ukënnt bei de Leit. A mir warne viru grousse soziale Fracturen, déi doduercher kéinten entstoen, a weideren Inegalitéiten, déi kéinten eropgoen. An am Moment gëtt jo nach villes versprach an et gëtt gesot, et gëtt kengem eppes ewechgeholl a mir halen d'Depensen héich, mir halen d'Investitiounen héich, wat gutt ass, an och de Leit passéiert näischt. Mee och hei warne mer virdrun, dass et op kee Fall dierf an der aktueller Politik a vun der aktueller Regierung dierf zu engem gewëssenen Zäitpunkt zu enger Austeritéitspolitik kommen, well mir kennen déi fatal Konsequenze vun den Austeritéitspolitiken an Europa, déi gefouert gi sinn no der Weltwirtschaftskris, déi Konsequenzen op politeschem Niveau, déi mer elo zum Deel nach matdroen, déi Konsequenzen op ekonomeschem Niveau, op sozialem Niveau, am Liewen am Alldag an och do, Eng Warnung, datt dës Regierung dat do op kee Fall dierf zouloossen. Mir waren erféiert driwwer, datt am État de la Nation ganz wéineg iwwer de Sozialdialog geschwat ginn ass. Mir hunn nogekuckt, dat Wuert Gewerkschaften ass ee Mol gefall an der ganzer Ried. Et ass ganz wéineg a Richtung vun enger méi gerechter Ëmverdeelung diskutéiert ginn. Et ass awer ganz vill gesot ginn zu Kanneraarmut. An dat ass jo eigentlech gutt. A mir si frou, dass d'Regierung sech dat op de Fändel geschriwwen huet a sech och virgeholl huet, do dogéint virzegoen. Mee och hei musse mer leider soen, dass d'Kanneraarmut net mat der Simplification administrative ka bekämpft ginn. Dat geet net duer. Mir brauchen do konkret Investissementer, A mir musse soen, an enger Zäit wou e Militärbudget méi wéi verduebelt gëtt, geet et net duer ze soen, bei der Aarmutsfro maache mer d'Simplification administrative. Wann d'Kanner aarm sinn, dann ass et well d'Elteren aarm sinn. Et ass jo, dat kënnt jo net vun näischt. An wann Elteren aarm sinn, da si mer bei den ënneschte Schichten an der Gesellschaft, an och dat si Leit déi mir vertrieden, an da muss een eppes do dogéint maachen an eppes konkret do dogéint maachen. Mee do ass kee Wuert. gëtt verluer iwwert eng eventuell Erhéijung vum REVIS, eng laang Fuerderung vum OGBL, Dir wësst dat. Et gëtt mol net geschwat iwwert de Mindestloun, an dat ass am Fong eppes, wat eis reell markéiert huet. Mir hunn eng europäesch Direktiv virleien, déi och beleet, datt de Mindestloun zu Lëtzebuerg ze niddreg ass. En ass net héich genuch, fir un d'Grenz vum Medianloun a vum Duerchschnëttsloun ze kommen, wou en de Mindestloun misst hunn. En ass emol net héich genuch och, fir de Budget de référence vum Statec ze couvréieren. A mir hunn en Defizit an en Nachholbedarf op eisem Niveau vum aktuelle Mindestloun zu Lëtzebuerg. Wann ee seet, mir wëllen d'Kanneraarmut bekämpfen, da muss een natierlech och d'Aarmut vun den Eltere bekämpfen. An dann ass dat do en éischten Hiewel, well dat si Leit, déi schaffe ginn an déi um Enn vum Mount aarm sinn. An dat wësst Der, dass mer zu Lëtzebuerg deen traurege Rekord schloe vun den héchsten Taux u Working Poor an der ganzer Eurozon. Dat heescht, den héchsten Taux u Leit, déi aarm sinn, obwuel se enger reegelméisseger Aarbecht noginn. An do, an déi hunn och Kanner an déi sinn och aarm, an dofir ass dat sécher en Hiewel, wou hätt missten ugepak ginn. Weider geet et bei de Familljen dann bei all de Froe vun den Allocations familiales. Wann ech mer als Regierung géif soen, mir maachen eppes géint d'Kanneraarmut, jo, mee da muss mer och eppes op den Allocations familiales maachen. Dir wësst, dass den OGBL scho ganz, ganz laang fuerdert, dass mer eng strukturell Erhéijung vun den Allocations familiales a vum Kannergeld Virun allem kréien, dat ass net passéiert. Mir sinn elo frou, datt mer eng Reindexéierung hunn, mee dofir hu mer scho laang gekämpft. Mee trotzdeem hu mer e Wäerteverloscht, just wann ee vun haut zréckbléckt op 2014, an et ass jo nach laang virdrun desindexéiert gewiescht, d'Kannergeld, vun 8 Prozent Retard op dem Kannergeld. An dat ass e strukturellen Defizit, dee mer do hunn, an dat mécht d'Famille méi aarm. Dozou koum nach déi Reform vun 2015, wou Famille monoparentale nach eng Kéier méi Verloschter erlidden hunn, pardon, Famille nombreuse, also mat méi wéi engem Kand, nach eng Kéier méi Verloschter erlidden hunn. An dofir ass dat jo deen éischten Hiewel och, deen ee misst upake wann ee seet, mir wëllen Mir wëllen dofir suergen, dass et manner aarm Kanner zu Lëtzebuerg ginn. Mee, wéi gesot, och dozou guer kee Wuert. Dat heescht, mir hunn awer elo e grousst Schlagwuert a gläichzäiteg wéineg konkret Aktiounen. Mir sinn och parallel dozou, dass mer déi héchsten Taux working poor hunn, dass mer ganz den héijen Taux un Inegalitéiten hunn, dass de Seuil de pauvreté zu Lëtzebuerg dauernd wiisst an och héich ass an der europäescher Moyenne, ass Lëtzebuerg och nach bei deene Länner, wou d'Efficacitéit vun den Transferts sociauxen u sech am meeschten ofgeholl huet. Dat heescht, mir hunn déi héchste Baisse un Efficacitéit vun den Transferts sociauxen an der Eurozon. Alles dat weist awer drop hin, datt et u sech einfach wier, politesch Akzenter ze setzen a wierklech eppes dofir ze maachen, datt et de Famille finanziell besser geet an domadder och d'Kanneraarmut bekämpft ka ginn. A wann een da seet, mir wëllen, datt et de Famille finanziell besser geet, dann ass natierlech och e ganz klore Levier d'Steierpolitik. Bon, Dir wësst dat vun eis, mir waarden elo ganz laang op eng Steierreform. Mir setzen eis ganz laang an dofir, dass méi Steiergerechtegkeet zu Lëtzebuerg passéiert. Et ass iwwer d'Steierpolitik, wou ee kann Ongläichheeten aus der Gesellschaft ewechschafen. Dat ass deen Outil par excellence, wou mer kënnen dofir suergen, dass et méi eng gerecht Ëmverdeelung gëtt. An et passéiert net. Et ass laang gesot ginn, d'Reform konnt net passéieren an der leschter Mandatsperiod vun der Regierung, de Covid ass dotëschent komm, elo ass déi nei Regierung en place an och si mécht erëm Verspriechen, dass se iergendswann kënnt, déi grouss Steierreform, mee näischt konkret. A mir waarden säit éiweg do dorobber, dass mer dann endlech vläicht méi eng gerecht Steierlaaschtverdeelung kréien. A leider bleift et abstrakt. An leider kënnen mer, kënnen d'Leit sech domadder um Enn vum Mount näischt kafen. Par konter, wou et ganz konkret gëtt, dat ass bei de Betriber. Déi kréien dann direkt d'nächst Joer eng Steiersenkung versprach. Wéi Der wësst, hu mer do schonn eng ugekënnegt Baisse vun de Steiere vu 17 op 16 Prozent, mee bei de Personnes physiques'en gëtt weder gesot, dass déi ënnescht Revenusklasse solle manner besteiert ginn, et gëtt nach gesot, dass de Mëttelstandsbockel soll ofgeflaacht ginn, an et gëtt scho guer net gesot, dass déi iewescht Revenusklasse solle méi besteiert ginn. Mat der aktueller Regierung gëtt och net gesot, dass d'Kapital an de Patrimoine soll méi besteiert ginn. De Contraire passéiert eigentlech mat weidere Fiskaleschen Kaddoen, Beispiller dofir sinn d'Prime participative, de Régime des impatriés, déi verbessert solle ginn. Dat sinn am Fong falsch Signaler, an ech soen dat, falsch Signaler par rapport zu enger Situatioun vun engem Land, wou mer ëmmer méi Ongläichheeten hunn, falsch Signaler awer och par rapport zu enger Situatioun vun Europa, wou mir mat de weider de Steierdumping esou beförderen, andeems mer op deenen doten Niveaue Kaddoe maachen an op deenen aneren bei de Personnes physiquen am Fong elo just Versprieche maachen. Dat eenzegt Konkret, wat mer hunn, an doriwwer si mer och frou, an dat wëll ech awer och soen, well den OGBL steet zu där Fuerderung, déi mer laang haten, dat ass déi Adaptatioun vum Barème, vum Steierbarème un d'Inflatioun. Ech erënneren drun, dass mir et och waren, déi an den Tripartitten ëmmer erëm gesot hunn, Maacht eppes géint déi kal Progressioun, well am anere Fall sinn et jo verstoppte Steiererhéijungen, déi déi schaffend Leit an d'Pensionéiert andauernd erleiden, well mer ëmmer erëm manner um Netto hunn bei all bei all Indextranche. A mir hu jo dofir gekämpft an deenen Tripartiten, do koume jo en Deel Adaptatioun vum Barème, dat war awer net duergaangen an elo sinn nach enke zwou Komma fënnef Tranchen, déi sollen adaptéiert ginn. Dat ass eng ganz gutt Saach an eng wichteg Saach. Ech muss awer och hei drun erënneren, dass der nach ëmmer Tranchë feelen, fir op dat ze kommen, wou mer sinn, a virun allem och an der Zukunft. Mer wäerten erëm bei all Indextranche, déi erfält, mussen eis dofir asetzen, dass deen Nettoindexverloscht do net passéiert an et am Fong an eisen Aen, an dat hu mer ëmmer gesot, misst erëm en Automatismus gi géint déi kal Progressioun an en Automatismus vun der Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun. An a wa mer bei de Steiere sinn, an der Fro vun der Ëmverdeelung, da ware mer séier beim Thema vum Logement. Ech maan elo hei keng Pressekonferenz zum Logement, well do kéinte mer elo eng ganz Stonn driwwer verléieren, mee just an engem Saz gesot, Mir si frou, datt dës Regierung verstanen huet, datt et eng Kris gëtt. Mee dat hunn och schonn aner Regierungen hannertenee verstanen, dass awer net vill passéiert. An elo gëtt e Punkteplang do, e Aktiounsplang virgeluet, fir géint d'Logementskris virzegoen. Mee de Problem ass, dass d'Kris awer net bei der Wuerzel ugepak gëtt. An dat feelt einfach manifestement an deene politeschen Aktiounen, déi elo geholl ginn. Dat heescht, mir hunn net dee Paradigmewiessel, dee mer bräichten. Mir hunn net déi Attack op de fundamental op de op de Problem, datt d'Präisser vum Logement missten diskutéiert ginn an erofgesat ginn, an duerfir misste mer d'Spekulatioun deier maachen. Dat ass net dat, wat mat deem heiten Aktiounsplang zum Logement passéiert. Au contraire hu mer weider fiskalesch Erliichterunge fir d'Promoteuren an d'Groussbesëtzer. Mir hunn och nach ëmmer kee seriöe Plaffong op de Loyeren. An Dir wësst, dass d'Locatairen déi sinn, déi am meeschten exposéiert sinn, och engem Aarmutsrisiko. An dann erëm zréck zum éischten Thema. Wa mer do eppes wéilte maachen, da musse mer och d'Loyeren seriö deckelen. An déi explodéieren awer. An do kënnt net, do hu mer elo keen, keng Reform vun engem Bail à loyer mat engem seriöe Loyersproblem, Plaffong, pardon. An, a mir hunn e drëtten Accent, wou hätt misste gesat ginn, nach ëmmer net méi Logement abordable an öffentlecher Hand. An dat hu mer alleguerte gesinn. Et gëtt awer elo prekoniséiert, datt de private Promoteur soll weider Logement abordable bauen an dem Stat dann zur Verfügung stellen, deen en Deel vum Loyer géif iwwerhuele fir d'Leit. Mee domadder kréie mer de Problem net an de Grëff, well d'Präisser weider wäerten an d'Lut goen. An esou si mer hei eigentlech och leider. net zefridde gestallt vun deene Léisungen, déi iwwert den État de la nation an och scho virdru virgeschloe gi sinn. Och hei zum Rappell, well ech virdru gesot hunn, de Sozialdialog spillt keng grouss Roll an alle groussen Debaten. Dir wësst, mir sinn net frou driwwer, dass dat do e Sujet ass, wou mer komplett ausgeschloss ginn, déi Logementsdëscher an diskussiounen ouni eis solle stattfannen, obwuel mir do och mat eise Positiounen richteg a wichteg vertruede wieren. En nächst Thema ass dat vun der Ëmwelt. An dat hu mer de Moien och laang diskutéiert an et ass haart, wat mer mussen dozou soen als Conclusioun zum Klimaschutz. Mir wëssen, kennen alleguerten d'Situatioun, an där mer eis befannen. An an där Situatioun, wou mer sinn, an dat soen ech elo fir de ganze Planéit, mee dat gëllt natierlech dann och fir eist Land, ass et absolut net méiglech, dass mer spueren um Klimaschutz. An dat ass dat, wat hei gemeet gëtt. An et ass eng Realitéit, well mir hu Spuermesuren op villen ekologeschen Hëllefe fir d'Leit. Mir sinn och dofir, dass. Do bei den Hëllefe fir d'Elektroautoen zum Beispill a fir d'Photovoltaik an esou, datt do eng sozial Selektivitéit erakënnt an datt net dee mam décken Auto muss d'selwecht vill entlaascht ginn. Mee dat kann een awer net soen, datt deen, deen dann e klengen Auto huet, och manner kritt. Dat ass dann net méi sozial selektiv, mee dat ass einfach manner Suen ausgi fir déi Hëllefen an dat ass, dat ass gespuert. An dat kënne mer eis net erlaben. Sorry, mee mir sinn an enger Situatioun, wou elo keng Zäit méi ass, fir ze soen, mir spueren op der Klimafro. An dat Schlëmmst op deem dote Volet ass natierlech de Budget pluriannuel. Dat war elo scho virum État de la nation, wou mer ebe gesinn hunn, dass d'Investissementer an de Klimaschutz erofginn op déi nächst zwee, dräi Joer. An dat ass an eisen Aen net méi net méi legitim. An da si mer séier bei deem Energiepräisfroen do. Do muss mer einfach rappeléieren als OGBL, well mir sti fir d'Kafkraaft vun de Leit a fir déi vun den normal stierfleche Leit, loosse mer emol soen. An d'Energiepräisdeckele sinn u sech opgehuewe ginn, well se si jo alleguerte fort, ausser deenen um Elektreschen. Déi op de Pellet si fort, déi op den um Gas ass fort, déi op de Masutt ass fort. well gesot gëtt, déi Präisser gi jo net méi esou extrem an d'Lut, ginn déi Deckelen opgehuewen. Ech wëll awer just soen, datt laut Statec bei de Previsioune fir d'nächst Joer de Gaspräis soll nach ëm 17 Prozent klammen. A 17 Prozent Präiserhéijung mécht eppes aus fir déi normal Leit. An da beim Elektresche gëtt jo nach 50 Prozent gedeckelt. op dem op dem Präis a mir hunn an an der Chambre des Salariés enker eng Héichrechnung gemat, wat dat kéint bedeiten fir eis alleguerten. An hei soen ech Iech elo, e re e Ménage moyen, also wierklech den Duerchschnëtts ha Verbrauch an engem Duerchschnëttshaushalt mat engem Duerchschnëttsgehalt huet, wann e mat Gas heizt an normal elektresch Consommatioun huet, eng Dépense vu 600 Euro d'Joer méi. 2025. An dat, dat ass vläicht fir eng Regierung dann elo net esou bedeitend, mee dat ass fir ganz, ganz vill Leit vill Suen. An dat mécht eng, eng Coupe an hirem Budget, déi, déi eppes ausmécht. An gëtt eben, kann nach vill méi héich goen, wa mer an enger Situatioun sinn, wou een net mat Gas heizt, mee mat Wärmepompel zum Beispill. Do geet d'Consommatioun jo dann um Elektresch erop an da si mer bei, Ronn 1200 Euro d'Joer, wou et méi kascht. A wéi gesot, dat do si lo ganz graff Duerchschnëttsbeispiller. Dat wäert individuell e bëssen anescht ausgesinn. Mee Dir gesitt awer unhand vun deene Beispiller, dass et fir eis alleguerte wäert méi kaschten, d'Energie gedeierecht. A mir waren och net der Meenung, dass een elo ad aeternum do soll de Leit d'Heizes bezuelen. Dat geet jo och net. Mee mir sinn net méi an deem sougenanntene Phasing out, E Szenario, wou mer gemengt hunn, geet ee lues a lues iergendswéi bëssen erof mat den Deckelen, mee hei ass awer en abrupte Cut, an deen d'Leit wäerte spieren. Dat elo mol zu all deenen allgemenge Sujeten. An da kommen ech zu deenen zwee leschte Sujeten, mee dat sinn awer déi, déi eis an eisem Réckemuerch hei, an eisem Kärgeschäft, wann ee wëll esou soen, am meeschten treffen. Dat ass sécherlech éischtens dat vun de Pensiounen an zweetens dat vun der Aarbecht. Et ass e bësse logesch als Gewerkschaft, dass mer elo soen, dat sinn déi Sujeten, déi eis, déi eis brennend interesséieren. An dat sinn awer och déi Sujeten, wou d'Annoncen eis am meeschte Suerge maachen, loosse mer et emol esou soen. Bei de Renten brauch ech elo net méi weider drop anzegoen. Well mir hu schonn vill dozou gesot, an ech maachen och elo hei net eng extra Pressekonferenz zu der Rentereform, well déi wäert nach kommen, mee beim Dossier zu der Rentereform ware mir extrem rose wou d'Annoncë vun der neier Regierung gemeet gi sinn, well schliisslech ass jo kee, keng Partei an d'Wahle gaang mat iergendengem Wuert zu de Renten. Dat heescht, et hat keen a sengem Programm stoen, mir mussen d'Rente reforméieren. Knapps gewielt ass et dann. awer grouss erauskomm an do sinn Annoncë gemat ginn, déi natierlech komplett géint eise staarke Pensiounssystem ginn, dee mer am Moment hunn. Dunn hunn d'Gewerkschaften direkt reagéiert a gesot, esou net, a gesot, dat do musse mer elo, wa mer iwwer d'Rente schwätzen, da muss dat kënnen an aller Rou an engem Tripartite-Kader gemeet ginn. An do gëtt eis gesot, jo, nee, dat gehéiert net an eng Tripartite, dat schwätze mir mat der gesamter Zivilgesellschaft a mir froe jiddereen ëm d'Meenung. An och dat ass eng gutt Saach a mir sinn och dofir, datt déi Jonk sollen ëm hir Meenung gefrot ginn. Mir maachen dat och d'ailleurs. Mir hu selwer eng grouss Jugendorganisatioun am OGBL a mir komme mat deene Jonken zesummen, mat de Studentevereenegungen, mat de jonke Partei, also de Jonker bei de politesche Parteien. Awer finalement, an ech mengen, dat ass ganz wichteg, datt mer, datt mer do dat kloer och äusseren, Wa mer wëllen eng, seriö iwwert d'Renten debattéieren, an dat ass esou e wichtegt Standbeen vun eisem Sozialstaat, an dat ass esou e wichtege Standbeen och vun eisem Lëtzebuerger Sozialmodell, well et, Do léisst sech och eng Gesellschaft dru moossen, wéi gi mer mat de Leit ëm, déi am Alter sinn. An dat ass net einfach eng Reform vu ville wou een duerchdréckt. Dat doten, dat do kann alles änneren. A wa mir wëlle seriö dodriwwer schwätzen, da geet een net einfach an d'Press an mécht een Annoncen, da schwätzt een dat zesummen ënnert de Sozialpartner, de Forces vives de la nation a virun allem an dësem Kontext Renten, ënnert deenen dräi, déi de System bezuelen. An dat sinn d'Betriber, an dat ass de Stat, an dat sinn schlussendlech d'Assuréen, an dat si mir. Mir sinn déi Vertrieder vun den Assuréen. Mir sëtzen an deene Gremioen, wou dat dote soll diskutéiert ginn. An do appelléiere mir awer och drun, dass da weider do soll d'Diskussioun gefouert ginn. Awer virun allem, an ech mengen dee wichtegsten Appell un d'Regierung, dee mir dann och hei op dëser Plaz erëm weiderginn, Well mer iwwer deen do Wee am Moment matenee schwätzen zu deem Sujet, dat ass mam OGBL, kënnt et net zu enger Verschlechterung vun eisem Rentesystem. Mir hunn dat oft gesot, mee mir hunn e gesonde System, mir hunn ee vun deene beschten op der Welt an en ass gesond an och soutenabel, wéi se soen. Mir hunn Reserve vu 27 Milliarden. Mir hunn en öffentleche, solidaresch finanzéierte Rentesystem, deen et erméiglecht, aus der Rent eben net eng Sozialhëllef ze maachen, mee eng Kompensatioun fir dat, wat d'Leit hiert Liewe laang erschafft hunn a verdingt hunn. An dat soll de Rentesystem sinn a bleiwen. Dat heescht, do gëtt et mat eis kee Wee dolaanscht. Mir wäerten eis net Net aloossen op eng Verschlechterung vun de Leeschtungen oder eng Erhéijung vum Rentenantrëttsalter, au contraire, mir sinn der Meenung, dass eise System e puer Stellschrauwen huet, wou musse gedréint ginn, an e puer Verbesserungen huet, virun allem duerch déi Reform, déi 2012 gemeet ginn ass an déi Verschlechterunge mat sech bruet huet. A mir hunn eis immens vill domat beschäftegt a mir wäerten domat erauskommen an deenen nächste Wochen a Méint. A mir hunn eis vill domat beschäftegt, fir och mat Zuelen ze beweisen, dass déi Laangzäitprojektiounen, déi gemeet gi si, falsch sinn. An do ronderëm wäert den OGBL, an dat maache mer och zesumme mat den anere Gewerkschaften, haart no bausse soen, Déi Zukunftsschwarzmalerei do, déi hält net d'Strooss a mir hunn hei alles fir Iech ze weisen, wéi mer gesond a soutenabel duerch de System kënne féieren a fir gutt Pensioune an der Zukunft weider kënne suergen. An dat maache mer elo och net haut de Mëtte, mee Dir wësst e bëssen d'Usätz, déi mer do setzen an d'Richtung, an déi et soll goen. Op jidde Fall mam OGBL Keng Verschlechterung vun eisem, vun eisem staarken öffentleche Rentesystem. A wann et noutwendeg ass, wiere mer eis do och, a mir ginn och do op d'Strooss, wann et muss sinn. An dee leschte Sujet, wou ech gesot hunn, deen eis vill um Häerz leit, dat ass natierlech d'Aarbecht. Bon, dat ass evident, haa, mee mir hunn aktuell eng Regierung, déi e puermol op verschidde Weeër an och am État de la Nation annoncéiert huet, d'Aarbechtsrecht wëllen ze flexibiliséieren. An do gi bei eis d'Alarmglacken. Do soe mer, Dat do kann net sinn. Mir erënneren drun, datt d'Aarbechtsrecht do ass, fir d'Salariéen ze schützen, well déi sinn an engem Salariatsverhältnis vis-à-vis vun engem Employeur an engem Betrib. An duerfir hu mer en Droit du travail, an dat ass och gutt esou, fir de Salarié eben ze schützen a sengem Aarbechtsvertrag. An d'Aarbechtsrecht ass net do, fir d'Kompetitivitéit vun de Betriber ze erhéijen. An et ass och net do fir d'Croissance eropzedrécken oder fir Emploi ze generéieren. An duerfir ass d'Aarbechtsrecht och wichteg a gutt. An et muss sécherlech verbessert gi gell. Also mir hu jo selwer Fuerderungen op ville Pläng, wou mer soen, do ass et einfach, do ass et net méi aktuell an net méi up to date. An do hu mer haut eng aner Realitéit vum Tissu économique a vun der Marché de l'emploi zu Lëtzebuerg, wou mer nei Gesetzer brauchen. Mee dat ka sécherlech net eng Verschlechterung sinn. Well, an dat soe mer op ville Plazen an, a mir liewen dat am Alldag duerch eis Präsenz um Terrain an allen ekonomesche Beräicher, an alle Beruffer an bei de schaffende Leit, de Leit ass et net onbedéngt vill besser gaangen an deene leschte Joren op der Aarbechtsplaz, mee et geet hinnen oft méi schlecht an oft mécht d'Aarbecht se leider krank. A mir hunn ëmmer méi Situatioune vu Surcharge mentale a vu Problemer ze deconnectéieren a vu Burnout a vu psychosomatischen Konsequenzen vum Stress a vun där Charge do. An an deem Kontext kënnen mir net akzeptéieren, dass ee seet, elo flexibiliséiere mer nach dat Aarbechtsrecht an ginn hin an wëllen eis Aarbechtszäite finalement am Sënn vum Employeur flexibiliséieren a wa méiglech esouguer verlängeren. Dat dat ass en No-Go. Also do ass eng rout Linn fir eis dépasséiert a mir gi ganz staark dovunner aus, dass dat do ee vun deene grousse Matcher wäert sinn, déi mer am Hierscht musse féiere mat der Regierung. Mir, am Moment ass et net immens konkret. Mir ginn op dat, wat am Koalitiounsprogramm steet, wat am État de la Nation gesot ginn ass an a wat, wat déi eenzel politesch Vertrieder eben esou soen. Mee wann eis dovunner geschwat gëtt, datt déi wéchentlech Rou, also wéi nenns de dat? Den Temps de repos an der Woch soll flexibiliséiert ginn. Déi zwëschent zwee Deeg soll flexibiliséiert ginn. Wann d'Sonndesaarbechtszäiten erëm zur Diskussioun solle stoen, wann déi allgemeng Aarbechtszäite solle flexibiliséiert ginn, da si mer an enger Situatioun, wou mer eis musse wieren. Also ganz eescht, do gesäit dat net ganz gutt aus. An an deem Kontext soen ech enke ganz kuerz, well et ass jo net fir alles ëmmer ze devoiléieren, och op der Place publique, Mir si jo ganz oft elo an engem Comité permanent du travail et de l'emploi geruff, dat wësst Der, bei dem neien Aarbechtsminister. Mee am Allgemenge kann ee soen, mir kommen an de CPTE, Mir hunn eng, mir stellen eis Positioun duer, d'Patronat mécht dat selwecht an da gi mer eis aneen an da kënnt net méi vill. A mir hu keng eng Conclusiounen oder Diskussiounen, déi dono erëm entstane sinn aus deene Sujeten, déi mer abordéiert hunn am Moment. An elo si mer fir dësen Donneschden an CPT-Grupp iwwert. D'Aarbechtszäiten, wou eben ee Punkt um Ordre du jour steet, Modernisation du temps de travail, Tour de table, da wësse mer e bëssen, wat et op eis duerkënnt a wéi d'Positiounen do wäerten ausgesinn de part et d'autre. An da kënnt Dir Iech och drop astellen, dass mer do nach wäerten Diskussiounen kréien, déi zum Deel och ganz hefteg wäerte sinn, well se eben divergent sinn, d'Interesse op der Fro vun der Aarbechtszäit. zwëschent den Arbeitgebervertrieder an der Gewerkschaftssäit. Awer dat selwecht gëllt fir d'Kollektivvertragsgesetz, och dat hu mer schonn ugeschwat. Mir fuerdere wéi laang datt et muss en anert Kollektivvertragsgesetz ginn, well mer méi Kollektivverträg brauchen. Elo kënnt eng europäesch Direktiv, déi eis seet, mir musse méi Kollektivverträg zu Lëtzebuerg kréien. Maacht e konkreten Aktiounsplang fir méi Kollektivverträg. Municipétaire, wou mer geruff ginn, wou mer dat do widderhuelen, wou mer Ideeë mat op de Wee ginn, wéi kréie mer méi Kollektivverträg. An elo am Moment si mer e bëssen am loftleere Raum. Mir wëssen net, op wat mer duerginn. Par conter hu mer eng Arbeitgebersäit, déi staark sech dofir asetzt, dass d'Kollektivverträg net solle mat de Gewerkschaften negociéiert ginn. An do appelléiere mir elo einfach mol un d'Vernunft vu jidderengem, un dat wat och Europa seet, d'ailleurs wat och an der europäescher Direktiv seet, wa mer sollen op 80 Prozent Couverture vun de Kollektivverträg kommen, dann ass dat mat de Sozialpartner, mat de Gewerkschafte verhandelt, dann dat dat do ass net akzeptabel, datt een och nëmmen op déi Idee sollt kommen ze soen, d'Kollektivverträg Déi fannen an de Betriber eleng statt an déi verhandelen d'Patronen mat hire finalement subordonné hiérarchique, mat hire Salariéen, déi net déi noutwenneg Onofhängegkeet hu wéi mir et als Gewerkschaft hunn, déi net déi Neutralitéit hunn, déi awer och net gläichzäiteg déi finanziell Moyen hunn, déi Kompetenzen hunn, déi iwwerhaupt Ressourcen hunn, fir de Kollektivvertrag kënnen gutt ze verhandelen an och sënnvoll an am Sënn vun de vun de besseren Aarbechts a Lounbedingungen, esou datt dat sécherlech wäert dat lescht Thema sinn, a vläicht och dat éischt am Hierscht, op deem mer wäerten eng Sträitdiskussioun kréien, loosse mer et elo emol esou ausdrécken. Mir hunn dann awer och op eisem nationale Virstand, op deem politeschen Deel, ofgeschloss u sech mat engem leschte Mat engem Phänomen, dee mer beobachten an deen eis alleguerten e bësse sollt Suerge maachen, wat d'Diskriminatioun vun de Frontalieren ubelaangt. An Dir wësst dat, dass mir eis ëmmer asetzen als OGBL, keng Ënnerscheeder zwësche Residenten a Frontalieren, dat dierf jo net sinn, déi schaffen hei, déi bréngen dee selwechten Apport, déi schafen zesummen hei de Räichtum vum Land, halen eis Ekonomie Umdréinen. Mir sinn och drop ugewisen, mir wëssen dat, grad an Zäite vu Pénurie de main d'oeuvre an Talent attraction an esou weider, ma an deenen Zäite komme mir awer ëmmer méi a Situatioune wou e Frontalier sech muss d'Fro stellen, lount et sech da fir mech all Dag all déi Kilometeren ze maachen a moies iwwer d'Grenz ze fuere fir op Lëtzebuerg schaffen ze kommen? An een Thema wou mer haut spezifesch diskutéiert hunn Ass dat vun den däitsche Grenzgänger? Well mir hu lo laang net méi dovu geschwat, mee de Problem ass awer net geléist dofir. Dir wësst, vu wat ech schwätzen, déi Fro vun der Besteierung vun den Iwwerstonne fir d'däitsch Grenzgänger. Mir hunn nach ëmmer keng Léisung. Et ass e Problem vun der praktescher Uwendung, déi dann elo decidéiert gëtt an Däitschland an gesot gëtt, elo kréien déi däitsch Grenzgänger hir Iwwerstonne besteiert. An dat kënnt zu enger enormer Méibelaaschtung vun den also aktuell ronn 50.000 Pendler aus Däitschland, déi op Lëtzebuerg schaffe kommen. Ma vun deenen all déi, déi eben Iwwerstonne maachen, an dat ass elo schwéier faassbar a gräifbar, oder op d'mannst emol deklaréiert Iwwerstonne maachen. Mee mir haten d'Situatioun an eisem Sall schonn, also wou et lassgaangen ass am nationale Virstand, vu Leit aus alle Secteuren, déi gesot hu, jo mir hunn ëmmer méi Kolleegen, déi soen, da maachen ech net méi, da maachen ech einfach keng Iwwerstonne méi. An da kréien, also an der Industrie, an der Gesondheet, am Fleegesecteur wësse mer jo, datt mer ugewise sinn, am Garagesecteur, am Transportsecteur, am Handel, mee iwwerall, wann déi Leit soen, elo maachen ech et net méi, da kréie mir e Problem. An duerfir appelléiere mer ganz, ganz seriö hei un eise Finanzminister, dee, mat deem mer eis scho getraff hunn an esou, dass en do eng Léisung fënnt. Et ass eng Léisung annoncéiert ginn. De Gilles Roth am RTL-Interview hat e gesot, dass se driwwer nodenken, e Crédit d'impôt, e Steierkredit anzeféieren. Mee mir brauchen elo iergendswou eppes Gräifbares, wou d'Leit, sech kënnen drop verloossen, dass se eben elo net op eemol am Joer 1.500 Euro méi ze bezuelen hunn, wéi se et virdrun haten, op engem Revenu, wou si hiert Liewen drop opgestallt hunn, hir Prêtë gemeet hunn, hir Familljen drop opgebaut hunn. An Dir wësst, wéi déi Situatioun ass. Aus deem Grond, well dat e bëssen en technesche Sujet ass a well et awer gläichzäiteg en ultrapolitesche Sujet ass, an esou e wichtege fir eis alleguerten, ass den James March och haut de Mëtte bei eis op der Pressekonferenz. Den James ass politesche Coordinateur fir d'Froe vun den däitsche Grenzgänger am OGBL. Heen ass um Dossier drop, heen huet de Moien eng Powerpoint-Presentatioun zum Dossier gemeet. Hien ass am Kontakt mam däitsche Finanzministerium, mam Lëtzebuerger Finanzministerium. Duerfir ass hien och haut hei, falls ee vun Iech elo nach méi konkret wëll dozou Froe stellen, och praktesch Froen, fir Iech Ried an Äntwert ze stoen zu deem dote Sujet. Mee do ass sécherlech Affaire à suivre a mir appeléiere wierklech un d'Regierung an un de Finanzminister, Bitte fannt eng Léisung, fannt eng Léisung dozou, well soss kréie mer e sérieux Problem. Bon, ech muss soen, dass et elo e bësse gläich wäert ausgesinn a Frankräich mat der, mat der Convention fiscale, déi soll a Kraaft trieden 2025, wou dann och déi Leit, déi e Revenu mixte hunn, och wäerte musse Steieren op hiren Heure supplémentaire bezuelen. Dat sinn och nach enke Zéngdausende vu Leit, déi, wou mer deen nächste Problem nokënnt, an och dat hu mer kuerz domain ugeschwat. Voilà, e bësse fir de Rundumschlag hei, de Tour d'horizon iwwert all déi politesch Sujeten, déi mer debattéiert hunn. Dir gesitt e bëssen, d'Aarbecht geet eis net aus. Mir stellen eis drop an, dass mer au contraire vill Aarbecht kréien, dass mer eis mussen och prett maachen a sensibiliséieren, d'Leit op deene grousse Froe wéi Aarbechtsrecht, Pensiounen, Steieren, etc. An dann. A well der eisen Job maachen, duerfir si mer och do. An dee maache mer awer net nëmmen op nationalpoliteschem Terrain, mee natierlech och an den Entreprisen. An do ganz kuerz, Mir hunn haut ganz kuerz iwwert Luxair geschwat, d'Aviatioun. Do hu mer haut Sozialwahlen, déi lafen am Moment. Déi haten net den 12 Mäerz gewielt, wéi all déi aner Betriber am Land, well den Transfert d'entreprise mam Luxair Cargo Handling nach net ofgeschloss war. Elo ass dat alles an dréchenen Dicher. Dat heescht, haut gëtt bei 2.000 Leit bei der Luxair an 1.200 Leit bei Luxair Cargo Handling gewielt. Dann hu mer leider awer, trauregerweis, awer noutwendeg natierlech iwwert d'Situatioun John Zink geschwat. Mir hunn de Moien e Communiqué erausgeschéckt, ech weess net, ob Der et scho gesinn hutt oder an der Mëttesstonn, mee et ass e Sozialplang ugekënnegt beim Industriebetrib Transfermétaux Zone 5. Och ee vun deene Konzerner, wou en amerikanesche multinationale Konzerner, wou hei zu Lëtzebuerg usässeg sinn a wou Aktionären an Amerika decidéieren elo, Kënn mer e bësse spueren an e ganze Service halt wëllen zu Lëtzebuerg zoumaachen? Et si elo net esou terribel vill Leit betraff, mee et ass egal wéi e schlecht Zeechen, och wa mer an Zäite si wou mer ëmmer erëm soen, mir mussen d'Industriestanduert Lëtzebuerg ofsécheren, d'Aarbechtsplazen ofsécheren, sinn hei erëm esou vill Leit, deenen hir berufflech Existenzen um Spill sinn an den OGBL sech do wäert asetzen dofir. dass esou mann wéi méiglech Leit entlooss ginn an déi, déi entlooss ginn, eben net duerch d'Netz falen an opgefaange ginn an e gudde Sozialplang och op d'mannst ka verhandelt ginn. An da bleiwe mer do um Ball. Dann si mer, hu mer de Réckbléck nach eng Kéier gemaach op déi Geschicht bei de Polizisten, mä do hu mer dozou kommunizéiert, Ech ginn elo net méi weider drop an. Mee jorelaang, jorelaang hu mer gestridden, datt d'Poliziste mat enger Première och an der B1 da klasséiert gi, Carrière, och déi, déi schonn do sinn. An dat ass elo passéiert, do si mer frou. Mir sinn op d'Situatioun bei der APCA, vun der APCA agaangen. Dat sinn all déi psychosozial Beruffer, déi an de Centres de compétences schaffen, ronderëm d'Schoulen. also dat wat fréier d'Ediff war an esou weider, ma déi sinn an engem grouse Litige mat hirem Ministère an do läit elo e Projet de loi um Dësch, datt se nei Tâchë solle kréien an dat bedeit eng ganz Rei u seriöe Verschlechterungen, souwuel wat hir Aarbechtsinhalter ubelaangt wéi awer och hir Aarbechtsbedingungen. De Frédéric Kré ass zoustänneg fir den Dossier an ass och do, wann Der Froen hutt. A mir hunn do. d'Leit begéint an déi sinn zu vill, vill méi komm wéi mer gemengt hunn an déi si rich, rich rosen an doduercher hu mer elo e Protestpiquet en Donneschden, de véierte Juli um 17 Auer virun der Chamber mat de Kolleeginnen a Kolleegen aus deem dote Beräich, wou do nach enke kloer soen, dass et esou net geet an dass se musse gelauschert ginn a mat hinne geschwat ginn an hir Situatioun berufflech net kann unilateral esou verschlechtert ginn. Voilà. Vill ze vill, mee et ass halt vill. Mir hunn vill Aarbecht virun eis. Mir sinn a villen Dossieren dran. Dono hate mer nach ganz vill Interna, nei Nominatiounen, nei Zentralsekretären, nei Leit. Dat ass gutt esou. A mir hunn eis erëm frësch opgestallt no de Wahlen. A mir hunn, mir preparéieren eise Kongress nach, by the way. Dat ass de Kongress vum OGBL, dat iewescht. D'Gremium vum OGBL, wat all fënnef Joer stattfënnt, wäert am Mäerz 2025 stattfannen. An do hu mer elo dann d'Preparativen um Lafen. Pour info. Voilà, ech soen Iech villmools Merci. An ech weess, et ass ëmmer e bëssen onméiglech, hei esou vill, vill, vill Informatiounen Mee mir probéieren iech awer bëssen matzedeelen, wou mer iwwerall am gaange sinn drop ze schaffen. Ech kucke lo eng Kéier heiandrun, ob ech eppes Wichtiges vergiess hunn. Et kënnt ëmmer vir, all Kéiers. Nee. Ech soen iech Merci.